Mizo Black Panther Channel ah ka lo lawm leh vek a che u. Kan lo lang leh ta e. Awle Mizo Black Panther Channel lo thlir tu te zawng zawng in chungah in za vai in lawm thu ka sawi e. Tichuan kan Channel te hi min la subscribe lo in awm chuan min lo subscribe vek ula, kan link te min lo share sak a, like te min lo pe theuh tur in, Ka sawm vek bawk cheu a ni. Kan channel hi a la tei a, subscriber kan la nei tlem a, viewers kan nei ang ang te hian min lo subscribe zel ula, kan lawm ngawt ang. Vawiin September ni kha sanghnih sawmhnih pathum hian lam ka khawpuia Mizo Zofa hnam peng hrang hrang ten meeting pawimawh tak an nei. He meeting ah hian hnam peng hrang hrang Atangin sawmsarih, mi sawmsarih an kal khawm a, Mizoram atang pawn mi panga an kal a ni. He meeting ah hian Zofa te insuih khawm nana thu pawimawh tak tak leh Zofa te hnam peng hrang hrang chak leh zawla kan inpuih tawnna kawnga ke pen dan tur te rel ho a ni dawn a ni. Mi sawmsarih lai an kal khawm a ni. He hunah hian Zofate in pumkhatna lam hawi zawng leh Zofate in puihtawnna kawnga chak leh zuala ke kan pen theih nan meeting hi neih a ni. Mawhrelam boruak, Mawhrelam hi natna hri a leng mek a, Dengue natna a len mek avang hian a khaw mipui mimir te an buai a, harsatna an tawk nasa em em a, ei leh bar lamah harsatna an tawk bawk a, chutiang a nih avang chuanin keini Mizo Black Panther te chuan an harsatna te hriain damdawi leh eng eng emawni an pawimawh an chawk luh theih dan tur kawng hrang hrang te dappui a ni a, Mizo Black Panther kal tlangin kan unau eng emaw zatin tanpuina damdawi man tur te damdawi te rawn thawnin tunah hian thawn mek an ni a kalkawngah a la thang mek a ni heng damdawi lama tanpuina te hian mawre a la thleng thei lo va mawre ah hian lak luh dan kawng dap mek a la ni mawre a kan unau te hi in tin deuh thuah dam lo awmin a then chu chhung chhung ten an dam lo va duty te pawn an duh angin an duty na hmunah damlo eng emaw zat an awm nia hriat a ni. an khawngaihthlak awm hle a damdawi mai ni lo ei leh in tur te chaw chawlei tur te chaw te a vang tawh a dawrah chawman te hi to tak tak bak a awm tawh lo a ni heng an an mamawh chawk luhna kawngah hian central sawrkar hian force chi hrang hrang mawreh ah hian a dah a mawreh ah hian supply -- lut tur zawng zawng dan pin vek a nih avangin khawi lam lam atang mahin tanpuina hi a lut thei lo a ni. Keini Mizo Black Panther YouTube channel te hian heng an mamawh damdawi te leh thil hrang hrang te an chawk luh dan tur te ngaihtuahin kawng hrang hrangin tanpuina kan thawn luh dan tur te kan ngaihtuah mek zel bawk a ni. Awle, tun tum Meitei leh Zofate inkahna boruak lam. Tun tuma Meitei hoin Zofate tlang rama awm an rawn beihnaah hian Meitei lam hi mi sawm pariat confirm theih chinah kahhlum an ni a. Zofate lampang hi Meitei Bawmsiper leh keimahni lampang accident-na vangin mi pali kan inchan ve thung a ni. Rindan chuan Meitei lampang hi sawmsarih vel canal lut tlang luh tlang tum kah hlum ni ngeia rin an ni a, amaherawh chu hei hi confirm a ni lo a ni. Meitei lam hliam hi sawm atanga sawmhnih vel nia rin a ni bawk a ni. Meitei lam hian tun tum inkahna ah hian mortar bawm chi hrang hrang a rawn hmang a. Drone hmangin Zofa volunteer te drone hmanga en hmasa in Meitei ho hian an mortar hmangin an kap ta thin a ni. Kan volunteer te hi an huai sen a, Meitei hi ral thuam rip tak tak nen rawn thawk in rawn kap mah se la Zofa te hi an zam lo va, Meitei lam bawk hi a thi tam zawk an ni zel tho a ni. An duh anga Zofa te hi an sawp theih loh avangin Meitei lam hi an thang tlawm hle a ni. Ni zan lam khan Meitei leh Meitei Phubala khua ah nasa takin an inkap nia sawi a ni a. Meitei Lipun leh a rambai Tengawl ten Meitei Commando te nasa takin an kap a. He an inkahna ah hian Meitei hi pali vel thi nia hriat hriat a ni a, hliam eng emaw zat an awm nia sawi a ni. He an inkah chhan nia sawi chu. Biren Singha hian a sipeite hi ko letin Zofate hi do tawh lo turin a ko let nia rin a ni a. Hei hi a ram Baitengawl leh Meitei Lipun ten duh lovin inkahna hi a chhuak ta nia sawi a ni. Vawiin lam inkahnaah hian kan unaute lam hi pahnih bawm vangin an hliam leh bawk a ni. Meitei lampang Hi thi leh hliam eng emaw zat awm nia hriat a nia confirm theih a la ni rih lo a ni. Tuna video a kan hmuh ang hian Meitei ho ral thuam chhek calls-a chu an thuh rukna atangin an phawrh mek a ni tih kan hmu thei a. Heng hi an ral thuam dah call te a nih chuan Zofate tan chuan, Huphurh awm tak a ni leh ngei ang. Amaherawh chu Zofa pasal tha te hi an duai lo va, ral do an thiamin an huaisen a. Rambai Tenggol te leh Meitei Lipun leh Meitei hel hrang hrang ten kah rawnin ralthuam tha tak tak nen bei thin mahse, hnehna an chang zo ngai chuang lo a ni. Video, Laihawl lama kan sawi tawh ang khan Zofate hnam hrang hrang, chi peng hrang hrang intawh khawmna meeting an neiah hian eng eng emaw heng Zofatena kan hnam hmel mah Zofate min tibuai thintu te, laka inven dan tur te, intanpui tawn dan tur te, inpum khat taka kan ral te kan do let theihna tur kawng tam tak te hi rel ho a nih ngei rin a ni. Heti tak mai a, Meitei ten Zofa te tlang ram a awm te luh chhuah tuma an beih lai hian Zofa te in pumkhatna erawh a chak sauh sauh zel a. Hei vang hian kan ral do na kawngah pawh kan chak zual zel a ni tih hi Meitei ho khawsa zia atang hian a hriat theih a ni. Chuti ni a nih loh chuan Meitei ho hi an mahni leh an mahni an inkap ngawt dawn lova Zofa te lamah Tlang ramah rawn kal se la, an ni tan thihna a ni a, an ram zim teah hian rei tak an tawm thei dawn lo a ni tih hi kan hriat a tha in ka hria. Huaisen tak leh lungrual taka he ral hi kan bei zel a nih chuan engtik nia emaw chuan kan chak ngeiin ka ring tlat a ni. Zofa te hian in lungrual taka ral pakhat intawm a kan beih rawn zel anih chuan a hnam bil te te a kan beih ai hian kan ral te hi kan tlawm hma zel dawn tihna a ni a, Zofa te intel khawm tluka hnam hlauhawm kan awm a rinawm loh. Kan pi leh pu atanga ral do mi ra leh sahrang hma zam ngai lo kan nihna silai puak ri atang hian kan thinlunga kan thisenah hna a thawk a, mi huaisen hnam kan nihzia a lo lang zel a nih hi.